Right, yn y fideo yma fi'n dangos i chi sut i wneud VLOOKUP. Mae hwn nawr yn y sgil mwy anodd fi'n meddwl dwi'n mynd i ddysgu chi um, yn y cyfnod yma. So dyma beth, beth sydd uh, mae angen chi wneud. So i ni ar sheet gwahanol ac beth yn lle cael y pynciau i gyd, ni'n mynd i gallu dewis y pwnc fan hyn A wedyn mae y nifer y cyfanswm sticeri clod yn ymddangos fan hyn yn awtomatig. So, dangos hwn eto, dewis um, cofrestru, dim, dewis Saesneg, pedwar, dewis um, Cymraeg, a wedyn falle bod un yn ymddangos fanna. So, Dyma shwt i ni dachre. Peth cynta mae angen i ni gwneud ydy creu tab newydd, a ma'r tabs i gyd ar y gwaelod fan hyn. So fi'n gwasgu tab newydd fan hyn, ac fi'n enwi y tab yn VLOOKUP. fan'na. Nawr, so mae un VLOOKUP gyda fi'n barod, fi'n neu- enw e VLOOKUP un, achos does dim hawl gyda chi cael dau tab sydd yr un peth. So, fan hyn, dwi'n ysgrifennu sticeri clod, a wedyn yn A3, dwi'n ysgrifennu lawr wedyn pwnc, a wedyn cyfanswm. Nawr, Beth dw i'n mynd i wneud? Galla i fformato fe nawr os dwi isie, so galla i fformato fe nawr jyst yn lliw gwahanol, a neu lliw gwahanol, fformatai yr headings fyny fan hyn, a hefyd gwneud bocs o gwmpas e, jyst i hela fe edrych yn neis, ond Dych chi ddim yn mynd i cael ei asesu ar gyfer hwn, y sgil yw creu yr fi lookup. So, wneud hwnna bach yn fwy o seis i chi. So, peth cynta oedd cael y tab hyn sydd yn cwmpo lawr. Nawr, os chi'n sylwi, mae pob un o'r rhain mewn trefn y wyddor, a mae angen i ni cael y data mewn trefn y wyddor. So, dyma beth dwi yn mynd i gwneud. Yn y tab yma, dwi yn ysgrifennu lawr, yym, actually, beth mae angen i fi wneud gyntaf, mynd nôl i'r sheet yma, a rhoi rhain mewn i trefnwyddwr. Okay? Nawr, i rhoi nhw mewn trefnwyddwr, dwi'n uwcholeuo rhain, ac fi'n uwcholeuo'r data hefyd, a wedyn ar home, so ar home lan fan hyn, dw i yn mynd draw a chi'n gallu gweld yr A to Z ar y diwedd fan hyn. So fi'n gwasgu'r A to Z, a o'n i'n gwasgu sort A to Z. Ac amser i fi wedi gwneud hwnna, chi'n gallu gweld nawr bod y pynciau i gyd mewn trefn y wyddor. So mae angen i chi cael nhw mewn trefn wyddor i hwn i weithio. So dwi'n mynd nôl i'r tab arall, A dyma beth dwi'n mynd i gwneud. Dwi'n mynd i data ar y top. Chi'n gweld data ar y top fan hyn, fi'n gwasgu data, ac mae angen fi dewis data validation. So fi'n dewis data validation. Nawr, Mae pob cell ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw value, ond dwi sef fe derbyn list. So fi'n dewis fan hyn list. A fan hyn y sôs, ble dwi ise'r list i ymddangos o. So yn lle teipo pob un mas, fi jyst yn clicio fan hyn, clicio ar y botwm hyn, a dwi'n mynd i'r tab ble mae'r data gyda fi. A chi'n gweld? Fi'n uwcholeuo rheina i gyd lawr. A wedyn ni'n gwasgu Enter. a gwasgu OK. Mae fe'n mynd â fi nôl nawr i fan hyn, ac chi'n gallu gweld mae'r botwm bach gyda fi a dwi'n gallu dewis y pynciau gyda dim trafferth o gwbl. Nawr, wedi dangos i chi sut i roi pethau mewn trefn, wedi dangos i chi sut i cael yr drop-down menus yn fan hyn, nawr dangos i chi nawr y peth pwysig. Dwi'n mynd i creu fformula sydd yn mynd i edrych mewn fan hyn, a wedyn mae fe'n mynd i y sheet yma, edrych am y pwnc, a wedyn dangos lan y nifer sydd gyda ni. So dyma'r fformula. Mae pob fformula yn dechrau gyda hafaliad, so equals v look up. Mae'r fi yn sefyll amdano vertical lookup. Ac wedyn fi'n agor cronfach a fi'n clicio ar cell A4 a rhoi'r coma mewn. So, fi lookup a fi'n edrych nawr am beth bynnag sydd yn Cella pedwar. Nawr, wedyn, i ni'n mynd i sheet dau, ac i ni'n uwcholeuo'r pynciau, ac uwcholeuo'r data fyny. So, beth mae hwn yn mynd i wneud? Mae'n mynd i edrych am beth bynnag sydd yn A4, yn y colofn yma, a wedyn dwi'n rhoi coma a dwi isie dangos beth bynnag sydd yn colofn 1, 2, 3, 4. So fi isie'r cyfanswm, a mae cyfanswm yn colofn 4. So rhoi 4 fyna a cau'r cronfach. Nawr, dwi'n gwasgu Enter, a chi'n gweld fi'n dewis Cymraeg, Mae un. Gwyddoniaeth? Zero. Nawr, jyst i ddangos i chi bod hwn yn gweithio, os ai nôl i'r sheet yma, a ai i gwyddoniaeth, ac teipio mewn data gwahanol fan hyn. Os dwi'n mynd nôl i'r VLOOKUP, chi'n gallu gweld, mae wedi newid yn awtomatig i pedwar. A dyna ffordd i chi'n gwneud VLOOKUPs, dyna ffordd chi'n trefnu pethe, a dyna ffordd i chi'n gwneud y tabs sy'n mynd lawr. So, i cael hwn i weithio, mae angen chi edrych ar y fideo falle, ac hefyd gwasgu botwm pause a wedyn cyn symud mlaen i'r cam nesaf. A dwi eisiau dweud diolch mawr i Dosbarth Saith i Bedol am fod mor dawel amser fi'n recordo hwn. Da iawn chi.